Na pidgin tori globo be dis where foreign tori dey drop for your ear with correct Naija pidgin. If e dey happen for the world, we go run am here the way you sabi am. Make we enter today gist. Gaza people don cry out say the small aid wey enter recently no even scratch surface. One displaced papa from South Gaza write give reporters say the help wey come be like spit inside river. E no reach at all. For central Gaza, one baker talk say the flour wey dem get fit finish in two days if better help no land. About one hundred and thirty aid lorries don pass enter Gaza as Israel ease small of di blockade wey don hold for eleven weeks. But despite dat, Palestinian health pipo say twenty nine pipo don die dis week becos of hunger. Israel still dey claim say no be food shortage dey. Na hunger plus international wahala dey miss for Gaza right now. Still on di Gaza mata, ova nine hundred pipo wey dey film industry don gada sign one open letter wey dey condemn di wahala wey dey happun for Gaza. Dem call am genocide. Dem still tok say di movie pipo no tok well about di mata. Big pipo like Mark Ruffalo, Richard Gere and Susan Sarandon dey for di list. Dis petition start before Cannes Film Festival and by May thirteen, around three hundred and eighty pipo don sign, including Ralph Fiennes wey star for Schindler's List. Di whole tin na becos Fatima Hasina, one young Palestinian photojournalist die last month for Israeli air raid. Fatem get documentary wey dem show for Cannes. Dem tok say as artists, dem no fit sit down look while plenty pipo dey die for Gaza. Dis news hit dia community hard. un office of di high commissioner for human rights ohchr don tok say at least 629 palestinians don die for gaza within one week dem say 558 out of di pipo wey die na inside dia houses and tents wey dem run go hide among di victims at least 148 na women and children ohchr tok say di kain plenty bombings wey hit shelter areas especially as gaza infrastructure don already scata dey make dem seriously worry say no be only military target israel dey aim hamas don hail di joint statement wey eighty kontris release wia dem agree say gaza dey go through di worst humanitarian crisis since israel begin attack from October 2023. Hamas tok for one statement for Telegram say di position show say di world dey reject wetin dem call genocide and ethnic cleansing by Israel. Dem still tok say as di 80 kontris don tok dia mind, e mean say dem suppose put strong pressure to help Gaza pipo stop starvation and break di wicked blockade wey dey on ground. World Health Organization (WHO) don raise alarm say at least 94 percent of all di hospitals for Gaza don either damage or destroy. Dem say out of 36 hospitals wey dey Gaza, na only 19 still dey function and even dem sef no dey work fully. Inside one week, four major hospitals don shut down because of attack, evacuation order and wahala wey dey increase. For northern Gaza, WHO say healthcare don almost vanish, Di few hospitals wey remain for South Gaza dey overcrowded and fit shut down anytime. WHO beg dem make dem stop di fight sharp sharp, tok say hospital no suppose turn battlefield, hospitals no be war zone and dem no be target, na so dem write for X. Di Gaza mata neva still finish.

netanyahu vex say di way uk france and canada take condemn israel recent attack for gaza dey show say dem want make hamas continue dey power dem even tok say israel response too much and gaza humanitarian wahala don pass level uk prime minister don condemn di washington attack too columns e tok say antisemitism na evil wey we must wipe comot but e still tok say di small aid wey israel dey send gaza no reach at all and uk don pause trade tok wit dem na real gbas-gbos for international tori corner anyway make we enta us shreya mishra reddy wey dey do executive leadership programme for harvard don shock her family say she fit no graduate dis july di mata start as trump goment block Harvard to enrol international students say di school no dey obey law. Schroer na one of over six thousand eight hundred foreign students wey dey Harvard, over twenty seven percent of di school population. Na plenty money dem dey bring into di school and over seven hundred na Indians like her. Now everybody dey hang. Harvard don call di Trump move unlawful and dem dey prepare legal matter for dem. But for now, students wey wan enter, the ones wey dey halfway or even wey wan graduate no sabi wetin go happen next, especially as their job plans dey tied to student visa. The ones wey dey US already go need transfer go another school if dem wan still stay legally. Harvard don talk say dem no go abandon their foreign students wey come from over 140 countries But di wahala neva end. Di Trump govment don dey crack down on schools wey protest against Israel war and dem freeze Harvard three billion dollars grant join. Wetin remain now na court case and prayers as students still dey hope say Harvard go help dem find solution. For anoda side, one Amazon tribe wey dem call Marubo don carry New York Times, NYT, go court say di newspaper lie against dem for one story wey tok say dem no sabi handle internet and say dia youth dey addicted to porn for di one hundred and eighty million dollars lawsuit di tribe tok say di new york times report make dem look like mumu wey internet don scata dem say di story tok say dia boys dey watch violent video games and porn and even dey behave aggressive sexually new york times say dem no tok say anybody na porn addict but di tribe no gree afta plenty backlash new york times later drop anoda story wey tok say no di remote amazon tribe no dey addicted to porn o but di tribe say e too late damage don already happen dem still tok say tmz show video of how dem take share starlink come make am look like say na dem bring porn come spoil community For North Korea, new satellite pictures don show as one North Korean warship don scatter reach for shipyard accident wey happen for front of Kim Jong-un himself. For di photos, di warship siddon one kind for side, cover wit blue tarpaulin and part of di ship don even reach land. Di accident happen Thursday for Shogling and Kim call am criminal act. Government don start full investigation. Di shipyard manager, Hong Ki-ho, don enta wahala as law enforcement don summon am. Kim vex say na carelessness and unscientific work cause di problem and e promise say anybody wey mess up go face punishment for plenary meeting next month. Normally, North Korea no dey tok about local issues like dis but dis one too big to hide. Di accident happun just some weeks afta dem launch anoda five thousand ton destroyer wey Kim hail as big Navy achievement. Di last one for today, us don tok say Sudan government use chemical weapon last year for dia civil war against Rapid Support Forces, RSF, and because of dat, dem don drop new sanctions for dem. From June 6, us go restrict export go Sudan and put limit on wetin Sudan fit borrow financially, according to State Department spokesperson Tammy Bruce. But Sudan no gree. Di pesin wey dey tok for government, call di us claim baseless and say no evidence to show say dem use chemical weapons us no tok exactly which chemical weapons dem find but one report for beginning of dis year tok say na chlorine gas dem use two times for remote places na di tori be dat for today and na rebecca godfrey dey report for pidgin tori global una do well